Salam hormatly watandaşlar Zdravstvuyte dragii Turkmenistanci Hormatly watandaşlar ine bi prezident saýlawy diýip ine bulaň yglan ýaňky ataly ogluň arasyndaky orun çalyşyk diýilýän spektakl geçdi. Indi bu geçensoň, bize gelen habarlara görä, iki hepdeläp bir ýaňky ataly-ogul şol nirede harby gulluklary bolsa, harby hukuk gulluklary bolsa, kazyýetmi, prokuratura, MWD, KGB, hemmesiniň içinde şu wagt içki derňew geçýär. Içki derňew geçýär. Näme üçin geçýär? Ilki bilen-ä şoň içinden bir gerekli adamlaryny goýup, galanlaryny aýyrjak. Birinjiden-ä ýaşlary şol Serdar Syçak bilen deňeçerräk bolsun. Ikinjidenem şoň içinden alyp, şol onda gorkuzyp, Hawa, men-ä şuňalak bir erbet işe topulma niýetim bardy, ýurdy agdaryşyny etjekmi? Bular häzir jemlenip bir ýene-de Şu Sanjara meňzeş bir meseläni geçirme niýetleri bar. Elbetde, näme ol gurlup dursa, edilip dursa, şoň wala. Onnoň bi nemelerem, okuwçylaram saljak bolýar bini. Okuw, talyplar bar, onnoň ýaňky ýaramaýanlar bar. Bularam gelmeli ýurduň içine. Bulaňam içinden saýlap, ýene-de şeýtirip, Ilki bilen bi ýanky howpsuzlyk ministrlikden geçirip, soňam bulaň niti kazyýetden geçirjek bolýarlar. Bular, hawa, onnoň şol öňki edilen emeli etjek bolýarlar. Indi bulaň netleri şol. Ýöne siz gorkmaň, Men size häzir göni aýdaýyn. Biz bu meseläni eýýäm ýetirmeli ýerine ýetirdik. Eşden günümizden beýläk bütin dünýede bir ýerde bir halkara bir şol ýaňky ynsan hak hukuklaryny goraýan edaralary bolsa ona çenli, Gosdepa çenli biz hemmelik bu eýýäm bu habary ýetirdik. Haramdag Berdimuhamedow, senem oň ogly Serdar Syçak, sen bu etjek bolýan oýnuň hol men otyrkam geçendir. Düşnüklimi? O wagt ýurduň daşynda näme bolýar diýip ýapyşmaga adam ýok. Indi edibilmersiňiz. Sebäbi birinjiden-ä biz aýtdyk, Onnoňam, şol sen owadan nepä dykjak diýän adamlaň ýekeje ýerden bir alýosy gelse bize ýeterlikdir. Men siziň hemmäňize aýdýan, harby hukuk goraýan edaralaryň işgärleri, talyplar, raýatlar, ýurduň içine baryp, eger-de şo taýdan basyş boldugy ýekeje jaň etseňiz ýeterlikdir. Biz bulara indi ol öňki döwür ýokdur. Haramdag Berdimuhamedow. Düşnüklimi? Siz şujagaş oýnuňyzy ol sakgallylar bilen, beýlekiler bilen geçirjek bolsaňyz, siz biz bilen gürleşmeli borsuňyz. Şu ýekeje ýerde dogry, ozal sen basan adamdan çykan däldir. Indi edip gör sen şony. Indi şony synanyşyp gör. Ogluňam bar-a, näçe gygyrybersin, boýny oňararyn diýip. Oň öz boýny oňurlar. Şu etjek bolup ahyry özi ýalaklara duşup, ahyry öz dogan-garyndaşlary eder ony. Düşnüklimi? Oň üçin men adamlara aýtjak bolýan zadym, Hiç gorkmaň olar neti sizi saljak bulary getirjek hemem halkara habar serişdeleri çagyryp şolaň öňünde sizi aý howwa bagyşlaň boýun alýas diýdirjek bolýar ojagaş emeliň geçmez haramdag eşitýäňmi ol oýnuň indi geçmez Serdar saçak Saňada aýdýan, şu wagt sen ýalňyşdygyň, şu ýalňyşyp, kakaň batan bokuna aýagyň batyryp typjak bolsaň, aman çykmarsyň senem. Entäk sen bir oňarak bir üýtgeşik günäni götereňak. Ýöne şuňa goşulaýdygyň, ondan gowulyga garaşmagyn. Halkara derejede hökmany suratda şu meseläni galdyrarys. Düşnüklimi? Oň üçin adamlar siz gorkmaň, şu wagt sebäbi biziňden birinjiden-ä biziň ynsanlaň hak hukuk goraýan edarasy bar, ikinjidenem biz şu wagt bir ýerik habar ýetirmeli bolsa ýetirdik, ýekeje jaňyňyz ýetikdir siziň. Ol talyplar raýatlara-da degişlidir, biziň şol telefonymyzdyr, ýazylgy dur. Hatda ýurduň içinde işläp, işden aýrylan harby-hukuk edaralaryň adamlaram bolsa, Şu aýallaryňyza, aýal doganlaryňyza beriň biziň telefonlarymyzy, şu ýekeje zat edip görsünler size. Hany şoňlalak bir öňki ýalak emel galdyran bolup, hany etjek bolup görsünler. Özlerini masgara etdirer nesip bolsa. Çagyrsyn nirede şol ýanky azat habar serişdeleri çagyr han şojagaç emeliňi etjek bolup gör sen. Sen hemişe bizden gija galarsyň bilgin. Sebäbi biz millet. Biz halk. Halk indi size ynananak. Düşnüklimi? Halk biz bilen. Halkyň haky bar.